Bu günki sapagymyzda tizlik geçilen ýol, wagt we tizlenmäni grafika çyzyp işlemek we şu bilen baglanyşykly käbir formulalary, subutnamalarynyň üstünde durup geçeris. Ýagny eger biziň tizligimiz başda kyrk metr sekunt we soňam kyrk metr sekunt bolsa, soňky tizligimiz, ýagny tizligimiz üýtgemän giden bolsa, şu taýda-da kyrk, şu taýda-da kyrk, onda biz Geçilen ýoly hasaplamak aňsat. Mysal üçin şu taýda geçilen ýol paýlanan wagt deňdir tizlik formulasyna görä x geçilen ýol deňdir wagt köpeldilen tizlik köpeldilen wagt bolar. Ýagny şu x tapmak üçin şuňa şuňa köpeldýäs. Droplardan hiç zat ýok, hat aşagynda bir bar diýip bilýär. Droplardan bilýäňiz, şu x x köpeltmek bir x-iň özi

Başdaky tizligimiz 0, soňky tizligimiz 40. Ýagny tizlikler başdaky bilen soňky tizlikler dürli-dürli bolan bolsa, onda nähili hasaplamaly? Ine şu taýda esasy mesele ýüze çykýar. Şu taýda x geçilen ýol, ýene-de şu formulamyz. Tizlik köpeldilen wagt. Ýöne şu taýdaky tizligimiz biz ortaça tizlik diýip alýas. Ortaça tizlik ve ortaça. Olam deňdir başdaky tizligimiz goşmak, soňky tizligimiz

metr sekunt bolýar. Ortaça tizligimiz. Dowam edýär şu taýda ortaça tizligiň ýerine men şu taýda ORT diýip ýazaýyn. Ortaça tizligimiz 20 köpeldilen wagtymyz hem belli biziň 20 sekunt deňdir 400 metr boldy geçilen ýolumyz. Ine, geçilen ýolumyz 400 metr boldy. Näme edýän ekenik? Ortaça tizlik almaly. Siz şu taýda kyrk köpeldilen wagt diýip hasaplan bolsaňyz ýalňyş bolardy. Sebäbi diýende tizligimiz biziň dürli-dürli. Şu taýda nol, şu taýda on, ýigrimi. Şonda biz bärdäki on, ýigrimini almaýas-da, iň soňky tizligi alýas we iň başdaky tizligi alýas we umumy geçilen wagt aralykdaky, ýöne wagta bölmeýäs, ikä bölýäs. Iň soňky tizlik we başdaky tizlik ikä bölýäs, ortaça tizlik. Dowam edýäs. Ýagny bu bärde hasaplap görkezdim. Eger

şu nokatlary birikdirsek, şeýle göni çyzykly grafika emele geler. Soňra ne görşüňiz ýaly men şeýle çyzaýyn. Şeýle uçuşlyk tizlik bilen wagt aralygyndaky grafikany emele getirdik. Indi bir zada üns beriň. şu görýän uçuşlaryň şu meýdanyny meýdany geçilen ýoly berýär. Grafikalarda, fizikada eger tizlik bilen wagt aralygynda çyzylan bolsa, şu şu meýdan geçilen ýoly berýär. Barlap göreliň. Şeýle şu meýdanyny hasaplamak üçin uçuşlygymyzyň şu bilen şul aralygymyz näçe biziň 20 sekund. Şu şu taýdan şu taýa çenli 20. diýip belleýän men. Indi şu aşakdan ýokary näçe biziň indi noldan noldan ýokara näçe aralygymy 40 bärsem 40 onda biziň uçuşlarymyzyň meýdany näme deň bolar s deňdir 40 köpeltmek 20 bölmegim

Şu taýda bu da metr bölmek sekunt. Şoň üçin sekuntlar gysgalyp metr bolýar jogabymyz 400 metr. Garaz şu meýdany ondan soň e, özüňiz barlap görseňiz hem gabat geler. Şu taýda näme diýjek bolýar? Haçanda siz tizlik we wagt bilen grafika göreniňizde şu aralyk, şu meýdan elmydama zady berýändir. Geçilen ýol 400 metr. Barlap göreliň. Öňki hasaplan

Biz grafika geçirmän bärde-de işledik. 400 metr çykdy geçilen geçilen ýolumyz. Bärde grafika geçirip işledik hem welin 400 metr çykdy geçilen ýolumyz. Bu zat formul formulamyz, ýagny şeýle bir grafika görseňiz, wagt tizlik bolsa, şu meýdany geçilen ýoly berýändir. Men şu taýda görkezeýin, şu x bilen bellijek. x şu meýdany geçilen ýoly berýär. Indi bärde tizlik geçilen ýol wagt tizlenme. Ýagny ýaňy grafika etdik. Indi şu formulaň subutnamasy bizde iki sany esas formula bar. Birinji, ýagny geçilen ýolumyz deňdir başlangyç tizlik köpeltmek wagt goşmak ikiden bir köpeltmek tizlenme köpeltmegiň wagtyň kwadraty. Bärde men haýsy san nämäni aňladýar belläp geçdim. Wagt TX geçilen ýol A tizlenme, VB soňky tizlik, BS başlangyç tizlik. Ikinji formulada şu. Ýagny şeýle soraýan bolmagyňyz mümkin, fizikada näme üçin şu tizlik tizlenme şondan öňe gidip bilmedik, indiki sapaklary geçip bilmedik sebäbi diýende şu bilen baglanyşykly zatlar beýleki formalar güýç hasaplandy we beýleki atlar hasaplandy has wajyp bolup durýar. Indi şu birinji formulanyň subnamasyny nirden gelip çykýar şoňa seredeliň. Ne bärde biz ýaňy e, ortaça tizligiň nämedigini gördük. Ortaça tizlik deňdir başlangyç tizlik goşmak soňky tizlik paýlanan 2. we geçilen ýolumyzdan biz ortaça tizlik köpeldilen wagt diýip tapýardyk. Soň şu taýda şu ortaça tizligimiziň ýerine ine şu görýän ortaça tizligimiz ýerine biz alyp ine şuny goýduk. Şeýle görkezeýin. Şuny biz ortaça tizligiň ýerine goýduk şu taýda. köpeltmek wagt diýip ýazdyk. Indi şundan soň ýene biziň bir formulamyz bardy. Tizlenmämiz diýen bir soňky tizlik aýyrmak. Başdaky tizlik paýlanan wagt. Men şu taýda drowyň aşagyny köpeltip bilýän. Tizlenme köpeltmek wagt, AT, diýendir başlangyç tizlik aýyrmak wagt. Ýagny gysgaça aýdanymyzda şu A-nyň aşagynda bir bar diýmek. Bu atanaklaýyn köpeltmek üçin şeýle köpeldýär, A-nyň T-ne köpeldýär. Şu taýdynda başlangyç tizligi deňdirimiň çep tarapyna goşmak bolup geçýär, AT goşmak başlangyç tizlik, soňky tizlik. Garaş, soňky tizlik deňdir, AT goşmak başlangyç tizlik. Ýa-da men şeýdip ýazdym, soňky tizligimiz başlangyç tizlik goşmak AT. Indi men şuny alýan. Şuny alyp, şu soňky tizligiň ýerine goýýan şu taýda. Ýene gaýtadan ilkinji nobatda näme etdik? Ortaça tizligiň ýerine şu formulany şu taýy goýduk. Ondan soň şu taýdaky soňky tizligiň ýerine VS. Şu taýda ki formulany alyp şoň ýerine goýduk ine. Şu bolýar. Başlangyç goşmak AT. Ne şu soňky tizligiň ýerine şuny goýduk. Indi dowam edýär. Z, B bilen Z, B ýagny A bilen A-ny goşsaň, iki A, B bilen B-ni goşsaň, iki B. Garaz, iki sany şo bir zady goşdup, iki sany Z, B boldy we AT-miz dur, paýlanan iki köpeltmek wagt. Indi şundan soň biz näme edýäs? Wagty içine köpeltip çykýas. Birinjä we ikinjä, ýagny gysgaça aýtsak, ine şu görýän wagtymyz şuňa gelýär, ine şu zat iki Z, B. Soňam şuňa ýanyna gelýär. T köpeltmek T näme bolar? T kwadrat, ine görşüňiz ýaly. wagty içine köpeltip çykdypna. Iki köpeltmek başlangyç tizlik, köpeltmek wagt, goşmak a t kwadrat, paýlananam iki. Indi men şuny ikä bölüp ýazdym. Şuny iki bölege bölüp ýazdym. Ýagny ne ýada bolmasa, ne şuny umumy maýdalawjylar deň iki ýokarlaryny goşsak şu bolýar şu bir zat bolýar iki w b t goşmak ine şul a t kwadrat men şuny aýryp ýazdym soňky şu taýda görşüňiz ýaly ikiler gysgalýar w b t niň özi galýar goşmagam ikiden biri men şu öňüne çykaryp ýazdym. Ýagny AT kwadrat bölmek 2 ýa-da 2-den 1 köpeltmek AT kwadrat. Şul ikisi şowur zat bolýar. Şeýleçe görkezýän şul ikisi şowur zat. Garaz, şu taýdan biziň formulamyz çykdy. Birinji formulamyz geçilen ýol deňdir başlangyç. Tizlik köpeltmek wagt goşmagam 2-den 1 köpeltmek tizlenme we wagtyň kwadraty. Şuny belläp alyň, ýagny köp ulanýan formulalaryň biri nirden gelip çykyş çykýar zat diýseňiz, men şu formulanyň subutnamasy. Ikinji formulamyz biziň şu taýda şu formula nirden gelip çykýar? Şonuň üstünde işläliň. Birinji formulamyzy tapdyk. Ikinji formulamyz nirden gelýär? Ikinji formulamyz şu formuladan gelip çykýar. Ýagny birinji formulamyzy şu taýyk ýazdyk. Bolşy ýaly başlangyç stilli köpeltme. Wagt goşmak biten bir AT kwadrat. Soň ýene-de biziň formulamyz bardy. Soňky tizlik deňdir başlangyç tizlik goşmak AT. Ýagny şu formulamyz bardy. Bu nirden bar? Men görkezeýin. Ine şu taýdan. Ine şu taýda görşüňiz ýaly şu formula şu. Ine soňky tizlik başlangyç tizlik goşmagam AT. Indi şun şunuň ýerine ine şu taýdaky VBT-niň ýerine Şuny ýazýas häzir muny dowam edeli. Men şuny bärik geçirdik. Soňky tizlik aýyrmak VB boldy. Bu da AT boldy. Indi TNM bir tarapda goýduk buna. Ve tizlenmänem şuň aşagyna bölmek et geçirdik. Şu AT, A şuň aşagyna geçdi. Garaz wagtymyz şu boldy. Aslında biz muny goýmaýas-da, şuny goýýas. Şartnama bilen şuny alyp, wagtyň ýerine goýýas. Şu taýdaky T şoň ýerine goýýas. Soňam ýene-de şu taýdaky T şoň ýerine goýýas. Garaz şu fo başdaky formuladan ne wagty çykardyk. Wagt deňdir soňky tizlik başlangyç tizlik paýlanan A. Şunam alyp, şu T-leň ýerine goýup çykýas. Ine te, ne şul boldy we soňky aýyrmak we başlangyç bölmek adyny şu goýduk teň ýerine. Soň bu teň ýerine-de şuny goýduk. Bunun kwadraty bolar, sebäbi teň üstünde kwadrat. Dowam edýäs. Indi VB-ni ne ştaýk bolşy ýaly geçirdim. BS aýyrmak VB paýlanan A. Bunu hem goýdum. Ne. Bärde şundan şuna näl geldi? Ine şu kwadraty biz x ne de paýlap bilýäs. Ine şu taýda bir ýokaryk paýladyk ine. Ve hem a kwadrat edip paýlaýas aslynda. Men şuny ad edeýin. Häzir görkezeýin. Hem şuňa paýladym. Men ýaýam kiçeldýän, ýaýam e, şeýle ýaýy aýyrýan-da. Ýaý şeýleräk etip görkezeýin men size has düşünikli bolar ýaly hem şuňa ýaý hem şuňa ýaý. Ýagny ikisine de kwadrat ikisine de paýlandy. Indi bärde alaryň biri gysgalar. A kwadratdan a diňe a galar aşakda. Ne görşüňiz ýaly. Ve ýokarkam şo durşuna galar. Ve soň kaýyrmak ve başdaky diliň kwadrat. Dowam edýäs. Men şunam ýaýyň içine aldym bärde. Bulaşdyrmadyňyz ýaly. Indi munam Şuny iki gezek özünden köpeltip ýazdym men. We soňky aýyrmak we başdaky we soňky aýyrmak we başdaky. Ýagny munam bire köpeltdim. 2a, munam 2a köpeltdim. Indi şu ikiler nirden geldi? Ve beni şuňa köpeltdim. Ne ýaýyň içinde bu iki nirden geldi? Droplarda sanawja we maýdalawja iki goýanymyz bilen jogap üýtgemeýär. Sebäbi şol ikisi gysgalgam gidýär bulaň. Yani şu ikisini gysgalsa şowurdan bolýar. Bärde men iki tarapyna da iki goýdum. Dowam edýäs. Eýýäm bärde maýdalawjylar deň. Iki a ýokarlaryny goşaýmaly. Ýokarlaryny näl goşýas? Şul ikisi umumy. Ine şu bilen Ine şu bilen şu. Eýsem gaýyrmak VB. Şular umumy. Men şular goşýan. 2 VB goşmak şu. Ýagny 2 VB-miz şu. we s aýyrmak wb hem şu. Ýagny men şu taýda şuny ine şu maýdalawjylardan ýokarlaryny şeýle şeýle ýazyp bilýän men. Sebäbi diýende şuny içine köpeltip çyksak şuny içine köpeltip çyksak birinji şuňa köpelýär. 2 VB VS aýyrmak VB. Ine 2 VB VS aýyrmak VB. Soň muny alyp men ýene-de şuňa köpeltsem. Näme boldy? VS aýyrmak VB, VS aýyrmak VB. Ine şu boldy. VS aýyrmak VB, VS aýyrmak VB. Ýagny iki sany. Dowam edýän. Şu taýt iki sany V-den, VB-den bir VB-ni aýyrsam näme bolar? V bir VB galar. Şular men iki VB-den VB-ni aýyrýan. Bärde-de goşmak bol. Bir VB galar. Garaz şu taýyny men täzeden ýazaýyn. Aşagymyz 2A boldy. Ýokarymyz VS aýyrmak VB ýa ýalýan köpeldýänem ýene VS goşmak VB ve soňky diýilip başlangyç diýilip. Şeýle bir zat emele geldi. Deňdiren ne x-imiz. Boluş taýdan biziň formulamyz gelip çykýar. Indi ilki şunymyz biziň şuny köpeltip görsek ýaýyň içinden şu bolýar. Ve soňky kwadraty ve başdaky kwadraty. Ve x-imiz hem x-imiz 2 köpeltsek 2x bolýar. Indi bu ne nirden gelýär? Şuny ýaly zat. Muny bu matematika Ony ýazyp görkezsem hem bolarsa, ýagny A aýyrmak B. A eger A aýyrmak B-ni köpeltsek, A goşmak B. A goşmak B. Jogabymyz A kwadrat aýyrmak B kwadrat bolýar. Jogabymyz deňdir A. Kwadrat aýyrmak B

Bu ne? Bu ne hil? Bu nirden şeýle gelip çykýar? O barada-da häzir düşündireýin. Ýagny şu taýda a-ny a köpeltsek a kwadrat bolar. Şu taýda a-ny b köpeltsek goşmak ab bolar. Indi minus b-ni a köpeltsek minus b a bolar. Minus b ni b köpeltsek minus b kwadrat bolar. Şimdi a b bilen b a ikisi deň. Yani şu, şunu minus a b diýip hem ýazyp bilýäris. Sebäbi endi a köpeltmek b deňdir b köpeltmek a. 3 köpeltmek 4 deňdir 4 köpeltmek 3. Ikisi hem 12. Üýtgeýän zat ýok. Bu a b. Garaz a b-den a b-ni aýyrsak 0 bolar. A kwadrat aýyrmak B kwadrat galýar. Kwadrat aýyrmak B kwadrat. Indi dolanyp gelýäs formulamyza. Indi şu VS aýyrmak VB, VS goşmak VB deňdir VS kwadrat aýyrmak VB kwadrat 2AX. Indi şu taýda biziň ikinji formulamyzyň suwudy gelip çykdy. Başdan gaýtalaýa näme etdik? Şu taýda VS deňdir VB goşmak AT formuladan T-ni aýyrdyk. T-miz deňdir şuňa deň diýdik. We şu taýdaky T-leriň ýerine goýup çykdyk. Bärde ýöne kwadrat. Soň goýup şeýle şeýle dowam etdik. Soň şuny umumy aldyk. Ne VS aýyrmak VB, VS aýyrmak VB umumy aldyk. Soň 2 VB bilen şuny hem goşduk. Garaz, işledik. Netijede şu formula çykdy. Ýagny siziň birinji formulaňyz şu taýda sud edildi, soňam ikinji formulaňyz sud edip görkezildi. No. Bärde birinji formulaňyzyň sudnamasy. Bu sizin ikinji formula. Sag boluň, saglykda kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Sag boluň.